Үткән тапшыруда мин э, шагыйрә Гөлшат Зәйнәшева турында хатирәләр белән уртаклаштым. Шул хатирәләрне дәвам итәбез. Гөлшат Хисам кызы Зәйнәшева 1928 елның 13 январында Чаллы кантоны Иске Теләнче авылында өченче бала булып дөньяга килә. Бу авыл Чаллы Сарман юлының 32-нче чакрымында Теләнче елгасы буенда урнашкан татар авылы. Ул вакытта бу авылда 366 кеше яшәгән. Гөлшат Зәйнәшеваның әтисе Хисам абый бик булдыклы крестьян, оста гармунчы, кулыннан бөтен эш килә, шигырьләр ярата, шигырь укырга ярата. башка кешеләр белән сөйләшкәндә шигъри юллар белән әңгәмәсен дәвам итә. Әнисе Әнвәр апа моңланып, җырлап, бөтен эшне шулай эшли һәм Шушы әтисе, әнисенең гадәтләре кечкенә Гөлшатка да күчкән күрәмсең. 1930 елда Хисам абыйны сөргенгә озатканнан соң, дүрт балалы гаиләне йортларыннан куып чыгара НКВД. Алар кечкенә генә мунчада яши башлыйлар. Яшәү өчен килем юк, колхоз хезмәт хакы түләми. Шуңа күрә Әнвәр апа Кечкенә Гөлшатны, ике яшьтәге Гөлшатны Хисам абыйның бертуган апасы Маһнуй апага Минзәлә өязе Югары Тәкермән авылына асрамага бирергә мәҗбүр була. Маһнуй апа Аның баласы булмый. Ул аның ире Хөрмәкәй дигән эш сөймәүче ире эчүгә сабыша һәм Гөлшатның мәктәптә укыган вакытта тавыш чыгарып аңа дәрес хәзерләргә Комачаулый. Гөлшат шулай булса да, менә әти-әнисенең назын татымаган ятим бала булып чыга һәм ятимлекнең бөтен кыенлыкларын үз башыннан үткәрә. Әмма ул белемгә омтыла. Башта Югары Тәкермән авылында башлангыч мәктәптә бик яхшы билгеләргә укый. Аннан соң күрше Хуҗәмәт авылы мәктәбенә 7 еллык мәктәпкә җәяү җөреп белем ала. Бик яхшы укый, яхшы билгеләргә укый. Мәктәпне мәктәпне тәмамлагач ул Минзәлә педагогика училищесына укырга керә. Ә әтисе Хисам абый хәбәрсез югала. Гаилә аның кайтуын менә кайтыр кайтыр дип көтеп юксынып, сагынып көтеп торалар. Әмма Хисам абый инде бу 35 нче елда кулга алып, яңадан Салавкига җибәргәннән соң, хәбәрсез югала. Шунда һәлак була. Бу лагерь, Салавкидагы лагерь Слон дип атала. Слон

Әмма шул лагерьның җитәкчеләре һәлак булганнарның гаиләләренә бер хәбәр дә җибәрмиләр, яшерәләр. Хәтта һәлак булган кешеләрнең, тоткыннарның җәсәдләрен дә, гәүдәләрен дә тиешенчә җирләргә рөхсәт итмиләр. Э, Хисам абыйның нахак сөргенгә җибәрелүе, баруы турында, нахак хөкем ителүе турында 1989 елда реабилитация белешмәсе алды Гөлшат апа. Ул прокуратурага мөрәҗәгать иткән иде һәм Татарстан прокуроры Әмиров имзасы белән белешмә алды. Анда бер гаепсез Хисам абыйның бер гаепсез сөргенгә җибәрелүе турында әйтелгән. Биш бала, 1935 елда Хисам абыйны икенче тапкыр кулга алып сөргенгә җибәргәч, бишенче бала туа. Аңа кыз бала туа, аңа Фатыйма исеме бирәләр. Биш бала атасын үтергән өчен совет хөкүмәте бу гаиләгә Гөлшат апага 8 мең сум акча бирә. Э, бу акчаны Гөлшат апа туганнарына өләшә, үзенә бер тәңкәсен дә алмый. Ну, менә гаҗәп инде кешенең Язмышы, тормышы, гомере сигез мең тора икән Совет дәүләтендә. Гөлшат мәктәпне уңышлы тәмамлагач, җиде еллык мәктәпне Минзәләгә педучилищега укырга керә. Анда бик әйбәт укый тоже. Бик актив студентка була. Үзешчән сәнгать концертларында катнаша, шигырьләр яза. Ул шигырьләр анда Дивар гәзитендә чыга, язылып чыга һәм район матбугатында, район газетасында Басылып чыга. Э, ләкин э, Гөлшатка һәм берничә кызга район үзәге Минзәләнең янгын сүндерүчеләр каланчасы астында бер кечкенә бүлмәдә яшәргә туры килә. Аларга әйбәт тулай торак бирмиләр. Ну, җәй көне әле ярый инде җылы вакытта ул ягылмый торган, җылынмый торган бүлмә була. Кыш көне салкыннар башлангач, түзә алмыйча, салкынга түзә алмаучы яши башлагач, Гөлшат кирпеч кисәкләрен җыеп алып кайтып, кечкенә генә голландка дигән теге кечкенә мич чыгарып куя. Э, кызлар бик шатланалар, инде бүлмә җылына. Алар аны бик э, кызык итеп төзегән Гөлшат. Торбасы тәрәзәдән чыгып, төтене төтене тәрәзәдән чыгып тора. Югарыда янгын сүндерүчеләр утыра. Алар бу төтенне күреп, бу бүлмәгә килеп керәләр, шок каталар. Бер янгын сүндерүче шикләнеп, начальник күрсә, начальник белсә, безгә нәрсә була, дип, мичне сүтмәкче була. Ә икенчесе, икенче янгын сүндерүче абзый әйтә, Эй, карале, нинди мич чыгарганнар бит. Тимә, яшәсеннәр, балалар бит болар, дип, ул э, мичне калдыра. Менә шундый Әле шәфкатьле, әйбәт кешеләр дә бар бит инде. Ә НКВД Гөлшат Зәйнәшеваны һаман күзәтеп тора. Әйбәт укыса да, аның бөтен документларын җыеп ала. 2011 елда ул күллият, хәзер күллият дип атала инде, күллият директоры шунда музейга Гөлшат Зәйнәшева турында экспонатлар куярга ниятләгәч, Гөлшат Зәйнәшева турында бер документында тапмады. Ну, ярар, училищены яхшы гына тәмамлап, Гөлшат Зайнашева аннан соң Казанга килеп, педагогика институтына татар теле һәм әдәбияты бүлегенә факультетына укырга керә. Ә НКВД хаман аны күзәтеп тора. Менә 1937 елда Сталинның Палаш Сталинның указы чыга. Анда ул Халык дошманы балаларының балаларын социаль куркыныч балалар дип атап, 15 яшьтән өлкәнрәк булганнарын кулга алып, махсус лагерьларга җибәрү, имеш, хезмәт белән тәрбияләү дигән исем тагалар. Лагерь трудового воспитания дип ә, кечерәк балаларны бер туганнарыннан айырып, балалар йортларына җибәрәләр. Шундый мәрхәмәтсез, шундый бик явыз указы була Сталинның. Э, журналист Шуев Сталинның уң кулы булган Вячеслав Молотовтан әңгәмә вакытында сорау бирә. Менә ни, ни өчен кулга алынган кешеләрнең репрессиягә эләккән кешеләрнең хатыннары һәм балалары шулай ук кыерсытылып кулга алына дип сорау бирә. Молотов ул Сталин үлгәннән соң әле озак яши, 86 елда гына вафат була, 96 яшендә вафат була. Молотов әйтә, алар изоляцияләнергә тиешләр иде, чөнки халык арасында сөйләнеп йөреп, төрле шикаятләр килергә мөмкин иде. Шуңа күрә аларның хатыннары да, балалары да Кулга алынып хөкем ителде дип җавап бирә. Хәзер педагогика институтында Гөлшат шулай ук бик әйбәт укый, бик актив студентка була, комсомолка, сәхнәдә һәрвакыт җырлап, шигырьләр сөйләп, аны студентлар шагыйрә дип атыйлар, җырчы дип атыйлар. Яхшы, бик яхшы укучы булганлыктан, аңа Габдулла Тукай исемендәге стипендия бирәләр. Әмма тулай торак бирмиләр. Тулай торакны ни өчен бирмиләр? Аның гаиләсеннән бер кеше дә сугышта катнашмаган. Э, шул турда ул үзенең көндәлегендә яза. Менә шундый хәл, менә тулай торак бирмәделәр. Дип яза. Бер шамчы студентка Гөлшаттан рөхсәт алмыйча, аның көндәлеген укый да институтның комсомол җитәкчесенә барып әләкли. Шуннан соң Гөлшатны комсомол җыелышында бик каты тәнкыйть итеп тикшерәләр. Гөлшат апа үзенең истәлегендә яза. Шул көндәлек аркасында мине җыелышта тәнкыйть итеп кенә калмадылар, кыйнадылар дип яза. Һәм мин инде кабат көндәлек язмаска дип ант иттем ди. Аны ни, ни өчен, ничек гаеплиләр? Менә коммунистлар партиясе җитәкчелегендә илебез коммунизм төзи, совет студентларының тормышын начар итеп күрсәтеп язган Гөлшат. Имеш, без начар яшибез. Вот шулай итеп Гөлшатны бик нык тәнкыйть итәләр җыелышта. Ә НКВД хаман Гөлшат артыннан күзәтеп йөри. Бер вакыт институт директоры Юсуф Туешев Гөлшатны кабинетына чакырып, тетрәндергеч хәбәр әйтә. Гөлшат, Мин сезне институттан чыгарырга мәҗбүр, НКВД таләп итә, ди. Гөлшатны нәрсәдә гаепли НКВД? Ул халык дошманы кызы институтка кергәндә аны яшергән, яшереп кергән. Ә эш нәрсәдә? Һаман да шул җәлләд палач Сталинның указы була. Халык дошманы балаларын югары уку йортларына алмаска. Ну, э, Гөлшат бик нык бу хәбәрне бик авыр кичерә. Шулай да югалып калмый, тиз генә Казандагы театр Училищесына барып керә укырга. Шунда бераз укыганнан соң директор Туешев аны эзләтеп табып, чакырып китереп, укуын дәвам итергә мөмкинлек бирә. Менә Туешев, Юсуф Туешев бит НКВДдан курыкмыйча, Бик михырбанлы кеше була. Ә, Гөлшатка укырга мөмкинлек тудыра. Гөлшат инде 49 нчы елда бу институтны бик уңышлы тәмамлап чыга. Ә, Анда укыган вакытта ул институтның җыр ансамблендә, студентларның җыр ансамблендә катнашып йөри, җырлап. Һәм бу ансамбльгә репетиция үткәрергә композитор Александр Ключуров килә. Александр Ключуров шаккаттыра студентларны. Рус кешесе татар телендә акцентсыз шундый матур итеп әдәби телдә татар телендә сөйләшә студентлар белән. Э, бик гаҗәп хәл инде ул э, Александр Ключуров татар җырларын, фольклорны өйрәнүче Бик күп моңлы татар җырлары, музыка язган композитор. Репетиция тәмамлангач, ул кызлардан сораштыра. Менә сез районнан килгән, авылдан килгән кызлар, шундагы халык җырларын Нинди җырлар беләсез? Миңа шуны җырлап күрсәтегез әле. Э, Гөлшат Зәйнашева Минзәлә ягында җырлана торган ике халык җырын җырлап күрсәтә. Ключировка бу бик ошый. Ул э, Гөлшатны үзенең эш кабинетына иртәгә килергә чакыра. Кремльдә аның кабинеты була, ул фольклор кабинеты э, шул э, фольклорны өйрәнә торган композитор була. Анда Гөлшат бара икенче көнне һәм шул җырлаган җырларын аның Александр Кульчуров магнитофонга яздырып ала. Менә шушы Александр Ключеровны студентлар ачкыч абый дип йөриләр. Ключ. Ключеров булгач, ачкыч абый дип йөриләр. Менә бу тапшыруны тәмамлыйм. Әгәр дә Сезгә ошаса, күңелегезгә хуш килсә, үзегезнең фикерләрегезне язып җибәрегез. Лайк дигән төймәгә басыгыз һәм минем каналга язылыгыз. Әле тапшырулар дәвам итәчәк.